Bütün dünyada bu bayraq qırımtatarlarnı temsil etti. Amma bin doquz yüz on yedi senesinden evel Tarak tamğanı mavı sancaqta körmek pek zor olacaqtır. Ne içün? Bu ve diger söller şimdi başlaymız. Kök bayraq ve taraq tamğa, Qırım Hanlığınıñ timsalleri edi. Lâkin olar iç bir vaqıt bir basmada birleşmey eken. Mavı basma şahsiy bayraq olaraq qullanılğan, taraq tamğanı ise sadece bir hanedan temsilcileri, yani Qırım Hanlığını idare etken Giraylar sülâlesiniñ qullanmağa aqqı bar eken.
Qırımtatarlar içün Taraq tamğa ve Mavı bayraq nasıl mananı taşıy? Bu timsaller er vaqıt bizge ait edimi? Ya da birisinden keçti? Bu aynı zamanda ağır ve qolay sualler. Bugünge qadar qırımtatarlar ne içün bayraqta mavı renk qullanğanı ve Taraq tamğa ne timsal etkenini bilgilegen yekâne bir hulâsa yoqtır. Bir vaqıtlar bayraq sülâleniñ farqlığını köstergen timsal olaraq peyda olğan edi. Vaqıt keçtikçe bayraq ükümet, ükümdarlar şerefi, ayrı qomandanlarnıñ ve askerlerniñ özgünligini ifade etken bir timsal olaraq sayılmağa başladı. bayraq, horukvi ve atta bunçuklar, bu, böyle bir şifre, kibi sayıla edi. Basma üzerindeki resimler milletniñ tarihını, özgünligini, ideallerini añlata eken. Bir de bir devlet peyda olğanından bu künge qadar bu kibi bayraq ve şifreler er daim bar edi ve barlar. Ve elbette ki, Qırım Hanlığı da istisna degildir. Qırım Hanlığı Şarqiy Avropa haritasında on beşinci asırda peyda oldı. O Ulu Ordunıñ mirasçısı oldı. Onıñ başına Cengiz Hanıñ nesilinden Hacı Gera keçti. Han titulunen beraber ona Ulu Hakanıñ arbiy bayrağı da keçti. Bu ise hanlıqnıñ memuriy, devletiy ve milliy statusını temsil etken. Hanlarnıñ sancaq şerifleri ne yazıq ki, bu künümizge qadar saqlanılmadı. Tek onıñ tasvirlevleri qaldı. Bu sancaq o vaqıtlarğa köre çoq qadimiy eken. Hanlar onı ihtiyatnen saqlay ve izzetley ediler. Bu sancaq bir vaqıtlar Cengiz Hannıñ paytahtı üzerinde yelpiregen. Giraylar bu sancaq şerefni arbiy seferlerge ala ekenler, faqat sancaqnı tek çatışmadan evel kötergenler. Orduğa refaqat etken imamlar namaznı bitirgen soñ ise Uluğ Haqannıñ sancağını ibadet hızmetkârlarına saqlamaları içün qaytara ediler. Hannıñ daimiy ordusından ğayrı seferlerge azırlanğanı vaqıt hanğa itaat etken diger birlikler de teşkil ola ekenler. Olarnıñ üç balaban sancağı bar edi, qırmızı-sarı, beyaz, kenarları yeşil olğan, beyaz bayraqlar ve qara bunçuq. Qayd etmeli ki, hanlıqnıñ şimaliy bölgelerinden seferge çıqqan noğaylar Sarı tüh ve aq tüh dep adlandırılğan sancaqlar altında savaş alıp barğanlar. Şahname eseri içün çizilgen bu resimde biz Bora Ğazı Giray ekinci Qırım Hanınıñ arbiy seferini köremiz. Tek bu yerde ordu qumandanları üç kişilik qırmızı bayraqlarnen beraber mavı tüslü sancaqnı tuta.
Miniatürada Tasvir etilgen adiseler eki devlet yolbaşçısınıñ körüşüvidir, Qırım hanı ve Osmanlı sultanı. Bu adise biñ beş yüz doqsan beş senesi yüz berdi. O vaqıt Qırım hanı Ğazı Giray macar seferlerinde sultan Mehmet üçüncige destek bermege razı olğanını bildire. Arbiy seferler resimlerini körgeniñizge köre, Bayraq ve sancaqlar mavıy tüste olmağan. Qayd etmeli ki, mavıy tüsni biz tek sefer sancaqlarında körmeymiz. Bu ise qırımtatarlar içün mavıy renkniñ mubarek renk sayılğanını añlata ve sefer içün kelişmegeni de aşikârdır.
Peçevi adiselerni tafsiyatlı bir şekilde añlattı. Subhi Çelebi ise resimde tasvir etti. Tarihçı ve ressam sadece o adiseler yüz bergen vaqıtta yaşamağan, olar şahsen macar adiseleri vaqtında anda bulunğanlar. O sebepten büyük eminliknen aytmaq mümkün ki, olar körgenlerini yazıp tasvir ettiler. Mavı kök bayraq ta istisna olmadı. Diger sözlernen aytacaq olsaq, bu miniatüralarda mavı kök bayraqnı körmegenimiz, bu olarnıñ iç bir şekilde qullanılmağanı añlamına kelmey. Tarak tamğa on ekinci asırnıñ soñu, on üçünci asırnıñ başında peyda oldı. Tamğa T arifi şekilini taşıy, Qırım Hanlığınıñ birinci hanı Hacı Geray tamğanı devlet toğrası olaraq tasdıqladı. Aytılğanına köre, Geraylarğa Taraq tama, Cengiz Hannıñ oğlu Cüçeden miras olaraq qaldı. Tamğa, Cengizler imparatorlığınıñ Orta Asiya, Şarqiy Avropa, Yaqın ve Orta Şarq, Kavkaz, Qırımğa kerçekleştirgeni arbiy seferler vaqıtında çoq meşur oldı. Yuqarıda aytılğanı kibi, türkiy milletler arasında Tarak tamğa da Cengizler imparatorlığı vaqtında meşur olğan. Soñki tuğranı ise endi özüniñ safdaşlarına özü ulu qahan Cengiz han berdi. Er bir oğluna o, tamğa, quş, terek ve şiar bağışladı. Özüniñ tamğasına Cengiz hannıñ babası Esugey Bahatur da saip edi. Aytılğanına köre, aynen bu tamğa asırlar soñra Qırım Hanlığına keçti. Cengizlerniñ tarak tamğası özüniñ efsanesine saip. Bu aqta on yedinci asırda Rodoslovnaya istoria o tatarah degen elyazmasında Abulgazi bildire. Aytılğanına köre, sanki Alangoa degen ziyalı bir mongol qadını ömür arqadaşı ölgen soñ Tılsımlı bir ışıq oña kelgen. Işıq sıfatında olğan Tañrı onı yüklü bıraqqan. Bundan soñ qadınnıñ üç oğlu doğdı. Olardan biri Bodonçar edi. Elbette ki, ne qadar bu qadın ürmetli olsa da, oña inanmaq zor. Atta onuncu asırda mongolılar bile onıñ ikâyesine skeptik baqa edi. Amma onıñ balaları tahtnı zapt etken soñ, buna endi kimse qarşı çıqmağan. Tarihçı Abdulgazi Tarah tamğanıñ peyda oluvı aqqında fikirler yürsetkeni vaqıt, dey ki, sülâle tamğası Tarahnı timsal ete, çünki büyük imparatorlıq halqı arasında olıp keçken tartışmalarnı bir tarah kibi tarap doğrultmağa tırışqan. Amma ne yazıq ki, resmiy olaraq Taraq tamğa aqiqaten de Taraqnen alâqası bar edimi, belli degil. Bugün tarihçiler Giraylar tamğasınıñ manasını ögrenmege tırışa. Bazıları anda Hanıñ qalğa ve Nureddinen birlikni köre. Başqaları ise Taraq tamğanıñ qartal sıması olğanını ayta. Amma ekseriyetnen tarihçiler bu simvol adaletlikni temsil etkenine inana. Añlağanıñızğa köre taraq tamğanıñ tam manası nedir, aytmaq zor. Bunı da ögrenip almaq kerek. Qırım hanlarınıñ tamğasınıñ nevbetteki aqibetine köz taşlaycaq olsaq, Qırım hanlığı biñ yedi yüz seksen üç senesi dağılğan soñ, bu tamğa qırımtatarlarnıñ milliy timsali olaraq qala. Biñ doquz yüz on yedi senesi ötkerilgen birinci Qurultayda taraq tamğalı mavı-kök bayraq milliy bayraq olaraq tasdıqlandı. Bundan soñ on yıllar keçti ve otuzıncı iyün biñ doquz yüz doqsan bir senesi ötkerilgen ekinci Qurultayda qırımtatarlarnıñ bu bayrağı daa bir kere milliy bayraq olaraq tasdıqlandı. Taraq tamğa, eger onı çevirecek olsaq, Ukrainanıñ milliy tamğasına pek oşay. Qayd etmeli ki, aynen böyle şekilde bu tamğa ukrain knâzlarınıñ sülâle timsali edi. Ve bir sual mında açıq qala, aceba olar Qırım aristokratiyasınıñ tamğa, ya da doğrasınen, bağlı edimi? Bunı da ögrenmek lâzim.